Хәерле кич. Кешене язмыш кайларга гына илтеп ташламый. Яшьлегендә көче барында ул бәхет эзләп читкә чыгып китәргә дә курыкмый. Бәхетле тормышны читтә корырмын дип уйлый. Әмма соңгы берничә ел эчендәге үзгәрешләр, илебезнең таркалуы азмы-күпме кырылган бәхетне дә җимерде. Ватаннарын эзләүче мөхаҗирләр барлыкка килде. Кем ул мөхаҗир? Бәхетлеме ул? Бүген Әйбәт-гайбәт студиясендә шушы халык турында сөйләшәбез. Исәнмесез.
Илфат, сез бик дөрес әйттегез. Ватаннарын дип, Күплек санда итеп. Чыннан да Ватаннарын эзләүче мөхаҗирләр. Ватан берәү генә һәм Ватан, туган ил генә була була ала дисәләр дә, мөхаҗирләр өчен бу кагыйдә түгел гадәттә. Ватан буласы дәүләт үзе хәл итә, кирәкме бу мөхаҗир, әллә юкмы. Сагынып кайтып та, сине кабул итәргә теләмиләр. Яшәрлек шартлар калмасын өчен, төрле сынаулар оештыралар икән, качак түгел, килмешәк итеп сизәсеңдер шул үзеңне. Һәм бу илне Ватан дип әйтүе ой-хой кыенрактыр. Узган тапшыруыбызда без качаклар һәм мәҗбүри күчеп кайтучыларның статусы, дәүләтнең шул мигрантлар хисабына демографик кризисны хәл итәргә омтылуы турында сөйләштек. Эшче кешеләр безгә кирәк, ә инде кирәк булгач, без аларны каршы да алырга тиешләр, тиештер, аларга шартлар тудырырга тиешбез. Ә инде без инде бүгенге очрашуыбызда шушы икътисади проблемалар турында түгел, ә бәлки сәяси һәм психологик проблемалар турында сөйләшергә җыендык. Миңа калса, менә мин бик күп кайткан кешеләр белән аралашканым бар, аларны каршы алучылар белән очрашканым бар, аларның күршеләре белән сөйләшкәнем бар һәм менә ике арадагы аңлашылмаучанлык бар кебек тоела. Кайтучыларны Мондагы җирле халык аңлап бетерми төсле. Аларга негатив карашта кебек тоела миңа. Бәлки мин ялгышамдыр, башта шушы сорауга ачыклык кертик әле. Монда без шуны күз алдында тотарга тиеш, кайта торган кешеләрне һәм монда яшәгән кешеләрне ничек иттереп берләштереп, берләштереп, аларны якынлаштырып тормыш. Юлларда куяр мәсьәләсе бик авыр. Ике арада аңлашмаучанлык бармы? Кайбер җирләрдә ул, әйтергә кирәк, кайта торган кешеләргә бик яхшы карап ярдәм итәләр. Шундый авыллар, районнар да бар, урыннар да бар. Ә шул ук вакытта масса күләменә китереп алсаң, кайта торган кешеләргә болай икенче сорт кебек иттереп карау мәсьәләләре Бигрәк тә инде менә бу административ чиновниклар арасында бик каты таралган. Менә килмешә, тегеләр беләгән сүз әйтә дигән сүз, ул кайсы вакытны ул уйлап та әйтелә торган сүз түгел ул. И аннан соң кайткан белән килгән монда яши торган халык арасында ул бик сирәк очрала. Ләкин кайчакны әйтеп куялар, әй монда кайттылар дигән сүзне әйтүчеләр бар. Ләкин аны уйнап та әйтергә мөмкин, чынлап та әйтергә мөмкин. Ә, э, монда әйткән кеше аны уйнап әйтсә, тегендә кайткан кеше аны чынлап үзенә кабул итә. Кайткан кешеләр бар, килгән кешеләр бар. Һәм менә шушы кешеләргә безнең җирле халыкның мөнәсәбәте. Күралмаучылык бу ни өчен килеп чыга? Мин менә шуны гына әйтмәкче булам сүзне озакка сузмыйча. Бу минем өлешемә керә. Кайткан кеше, килгән кеше минем өлешемә керә дип шикләнүдән бу. Ә ул очрак бармы соң? Әлбәттә, ниндидер күләмдә ул да бар. Ләкин ул кайткан кеше инде өлешенә керим әле, басып алыйм әле моны, агрессор булыйм әле дип кайтмый инде ул. Барыбер өлешкә керергә мәҗбүр була, тиеш була. Шул ук әйберне без Татарстанда гына түгел, башка ел вакытларда да күзәтәбез. Әнә 50 нче елларда Та- Ташкентта җир тетрәү булды, бик көчле әйме. Ташкент бөтенләй э, җимерелде. 66-нчы ел. А? 66-нчы 66-нчы, гафу. Әйе. Шуннан соң инде анда бөтен илдән, бөтен Советлар Союзыннан шушы Ташкентны тергезергә бардылар. Дөрес.
Һәм анда тергезгәннән соң, андагы фатирларны шунда яшәүчеләр түгел килгән кешеләр алды бит. Күпчелеге яртысыннан артыграк барган кешеләр алганнар, төзүчеләр алганнар. Менә бу инде аларның өлешенә керү дигән сүз. Шулай булгач, мин аларны күрә алмыйм, әлбәттә. Әгәр Татарстанга, минем Татарстаныма кайтып, минем өлешемә керәләр икән, мин аларны яратмыйм. Әгәр алар ярдәм сорап кайталар икән, мин аларны яратам һәм ярдәм итәм.
500-600 мең шәһәр итеп яшәгән Ташкент җир тетрәгәннән соң 2-3 ел эчендә 2 миллионга әйләнде дә калды. Россиядән килеп тулды халык. Иң беренче, менә безгә кайткан кешегә инде урнашу өчен нәрсә кирәк? Гражданлык кирәк, әйме? Гражданлык алу статусы, үзебезнең илебезнең тулы хокуклы гражданы булу кирәк, әйме? Менә бу мәсьәлә ничегрәк хәл ителә һәм аның нинди проблемалары бар бу нисбәттән? Без аларны ике төрлегә аерабыз. Эшкә килүчеләргә гражданлык алу кирәкми. Алар монда килгәч, эш бирүче аларга рөхсәт ала, аннан соң бу эшкә килгән кешеләргә эшләү өчен рөхсәт, значит, алына, и алар бер ел дәверендә эшлиләр дә кире кайтып китәргә тиеш, и яңадан тагы шулай эшләргә тиешләр. Безнең Татарстанга чит төбәкләрдән килергә теләүчеләр күп. Менә соңгы ун айда законлы рәвештә генә регистрация алган 71 мең чит ил гражданының исәпләнә безнең. Бу узган елга караганда ундүрт меңгә артыграк, узган елга караганда, шушы чор белә. Безгә кайтып, гражданлык алырга теләүче кешеләрнең саны тоже арта, ел саен арта бу саннар. Бу ун айда безнең Татарстанда безнең хөкүмәтебезнең гражданын алган унбер мең кеше бар. Бу узган елга караганда 33 процентка артыграк. Закон нигезендә, кеше гражданство алгынчы башта алырга тиеш вакытлыча яшәү статусы алырга тиеш, временное проживание. Менә шуны, значит, алганнан соң ул бирә гражданствога. Закон нигезендә, белгәнегезчә, гражданство алты айда үтәлергә тиеш, значит, алынырга тиеш, әгәр дә аның бөтен кәгазьләре, документлары дөрес икән. Временное проживание тоже, значит, алты айда булырга тиеш. Телевизор караучылар булса, значит, аларга әйтергә мөмкин, 291 23 63. Менә шушы номерга шалтыратып, безнең Татарстанга килгән һәрбер кеше гражданство алу буенча, эшкә урнашу буенча, даже үзебезнең гражданнарга загранпаспорт алу буенча нинди мәгълүмат кирәк, менә шушы номерга шалтыратып ала алалар. Эш вакытында әйтсәгез? Эш вакыты иртәнге 9 дан кичке 6 га хәтле. Ял көнне зачет эшләмиләр. Мондый эш вакытында була. Эльза, әйтегез әле, э, сезгә э, менә ниндиерәк ялгышлар белән очрашырга туры килә? Ниндиерәк проблемалар белән ешрак очрашырга туры килә? Сез инспектор буларак инде турыдан туры шушы э, мөрәҗәгать итүчеләр белән эшлисез бит инде.
Дөрестән дә бик күп проблемалар килеп чыга. Безнең эштә чит ил гражданнары белән ничен дисәгез, Вак, вакытында документ алмаганнар, вакытында мәрәҗәгать итмәгәннәр безгә. Паспортларның сроклары беткән вакытта мәрәҗәгать итәләр. Менә шундый вакытлар була. Алар бездән ярдәм сорыйлар. Аннар соң менә алар монда балаларын алып киләләр. Алар монда килгәндә балалары кечкенә була. Аннар монда килгәч, әлбәттә, үсәләр. Аларга ундүрт яшь тула, аларга паспорт кирәк балаларына. Әмма ләкин кулларында бер документ юк. Менә шундыйрак проблемалар килеп чыга кайвакытта. Шул проблемаларны чишергә без тырышабыз, бөтен кешеләребезне куеп. Үзләренә гражданство алган вакытта балаларын кертергә оныткан кешеләр дә бар. Ул вакытта инде менә хәзер бала унсигез яшь тула, аны мәктәптән экзамен бирергә кирәк, значит, экзаменнан соң мин институтка укырга керергә кирәк, гражданствосы юк. Менә моның проблема була. Хөкүмәт тарафыннан безгә бит куелган билгеле күләмдә документлар булырга тиеш. Әгәр дә шул документлар булмаган көенчә гражданство бирелсә, ул гражданство дөрес бирелгән дип исәпләнми. Шуның өчен күпмедер күләмдә безгә эшләргә туры килә, ну, кайвакытта теге дөреслекне әйтеп, Килгән кеше бит ул, значит, ниндер ярдәм итеп миңа булышырлар, ярдәм итәрләр дип килә. Ну, кызганычка каршы, без ярдәм итәбез инде, кемнең тиешле документлары бар. Ул документларны каян алырга була, без шул юлларны күрсәтәбез. Иң төп документ проблема булып тора торган, кайвакытта күп кешеләр аңар, значит, мөрәҗәгать итмиләр, аның, ние, судимосы булганмы, юкмы, менә бу справканы алып кайту кирәк. Ну, правда, без соңгы вакытта инде хәзер кешеләрнең үзләреннән генә сорамыйбыз, аларга әйтәбез, менә шул справканы туганнарың аркылы или вот, значит, теге күршеләрең аркылы сора әле, пожалуйста, и параллельно үзебез хат язабыз тегендә. Аның турында инфсо дибез бармый. Бу хөкем ителгән булса, инде гражданлык алу мәсьәләсе кыенлашырга мөмкин. Кыенлаша, да. Безнең бит инде Һәркемнең үзенең хокуклары бар. Э, менә нинди э, хокук бозуларга юлыгырга туры килә? Менә сезгә сезнең оешмага нинди сораулар белән ешрак мөрәҗәгать итәләр? Чит ил гражданнарыннан һәм элеккеге союздаш республикалар гражданнарыннан мөрәҗәгатьләр килә. Бу мөрәҗәгатьләрдә алар Россия Федерациясендә үзләренең хокукый хәлләрен документлаштыру һәм законлаштыру турында документларны вакытлыча иясе бер өзлексез яшәү өчен әзерләгән чорда аларны пенсия белән тәэмин итү проблемаларын күтәрәләр. Аның бернинди хокукы юк. Әле ул үтмәгән регистрацияне дә. Шундый бер чор була, әйеме? Әйе, шундый чор. И шул вакытта ул кайда гына барса да, аңар башкача карыйлар. Ә ул вакытта аңар сорашырга туры килә безнең чиновниклар белән, урындагы эш башкаручы бу хокукларын, шул ук вакытта ул әле үзенең хокукларын белми дә. Аңар менә бу яктан ярдәм итүе шул чорда бик вакытлы. Һәм менә алар күбесенчә безнең оешмага, безнең оешма, менә шул иҗтимагый оешма күчеп күчеп качып кайтырга мәҗбүрланган кешеләргә ярдәм итү ягыннан безнең аерым юрист эшли бу мәсьәләләр буенча. И менә бу Форсаттан да файдаланып әйтеп үтәсем килә, без бу эшне алып барабыз 92 нче елдан башлап. Инде бик күп кешеләргә, гаиләләргә ярдәм иттек. И хәзер дә дәвам итәбез бушлай. Ярдәм итә, ярдәм итәбез бушлай бу кайта торган кешеләргә. Безнең республикада башта ул безнең Эчке эшләр министрлыгы белә иксе арасында гына килешү төзелгәние, соңгы вакытта хәзер инде Министерство экономики, Министерство труда, МВД, безнең УФМИС и АНКО, без аны АНКО дип аңлатабыз, бу Дом дружбы народов, Ул аны барыбыз да беләбез. Анда бар Ассоциация национально-культурных объединений. Менә шуның, значит, белән, значит, биш яклы килешү безнең республикада төзелгән. Мондый килешү башка җирдә юк. Әле миндә менә информация бар, Самарадан безнең, Самара өлкәсеннән безгә килә икән, безнең правительствога делегация. Шул делегация шунда кызыксынып сорау куйган. Менә шул АНКОны, и АНКО янында безнең эшли. Центр социально правовой помощи мигрантам. Күп вакытта менә эшкә килүчеләр шундый теге хокуксыз значит хәлгә килгән вакытта, мин һәрвакытта чагыштырам, бер ишектә язып куйган МВД ФМС дип язып куйган, икенче ишектә значит Центр социально правовой помощи мигрантам. Теге килгән мигрант МВД ишеген ачмый ул барыбер. Ул барыбер теге ишекне ачачак. Менә шуның өчен, значит, инде болар, значит, ау аркылы соңгы өч елда эшли инде бу безнең. Болар аркылы бик күп кешеләр уздылар. Кемнең, значит, документы юк, кемне эш бирүче ялганлаганда куып чыгарган, зарплата бирмәгән, шул вакытта аларга обращаться итәләр алар, и алар боларга ярдәм итәләр. Менә, димәк, инде чынлап та ярдәм кирәк бу кайтучыларга, килүчеләргә. Шәхсән үземнең тормышымнан беләм, туганнарыбыз шактый иде Үзбәкстан җирендә һәм алар кайттылар, күченеп кайттылар һәм, Бөтен байлыкларын тегендә калдырдылар һәм яртысын юлда югалттылар. Һәрбер таможня аларның талап кала. Э, Россия э, таможнясыннан усалрак таможнялар безнең э, чит республикаларда, Казахстанда бик күп ришвәтләр биреп кенә котылырга туры килгән, мәсәлән, менә сынып кайтучы туганыбызга. Һәм алар инде монда кайткач, тагын бер шарт, аларның рус телен белүе дә шарт бит, әйме? гражданлык алган вакытта бу да исәпкә алына бит. Шулаймы? Исәпкә алына.
Һәм һәм безнең Казанда, Казан дәүләт университетында шушы аларның рус телен белү дәрәҗәсен ачыклый торган, имтихан кабул итә торган үзәк бар. Безнең хәбәрчебез шул үзәктә булып, танышып кайтты. Башта шул сюжетны карыйк. Гражданлык алу өчен Россия территориясендә даими рәвештә 5 ел яшәүдән тыш, рус телен белүгә имтихан да тапшырырга кирәк. Имтихан тест рәвешендә уза. Аның нигезендә кешенең рус телендә укый белүе, хат яза алуы, сөйләм теле, лексик һәм грамматик кагыйдәләрне белүе шарт. Имтихан бирү түләүле. Стоимость составляет 2100 э, рублей. Ленин кайсы елларда Казан дәүләт университетында укыган? Яисә Бөек Ватан сугышы кайчан башланган? Әлеге һәм башка сорауларны Мәскәүдәге Халыклар дуслыгы институты белгечләре әзерли. Дөрес җаваплар 65 проценттан артмаса, имтихан тапшырылмаган дип исәпләнелә. Һәм Россия гражданины булырга теләүче янәдән тест сорауларына җавап бирә. Моның өчен аңа кабат түләргә кирәк булачак. Если человек э, не сдал

Узган ел чит ил гражданнары белән тест үткәрү үзәге 139 кешедән имтихан алган. Быел нибары унтугыз кеше тест узган. Бу гражданлык алу буенча законнарның гадиләштерелүе белән бәйле. Гамәлдәге законнар буенча тестны илебезгә 2002 елга кадәр кайткан кешеләр генә бирә. Чит ил кешеләренә мөнәсәбәт бездә төрле. Казан урамнарында үткәргән сорашу шуның дәлиле. Сораштырган унтугыз кешенең бары дүртесе генә чит ил кешеләренең Татарстанга кайтуларын хуплый. Калган респондентлар исә аларның илгә кайтуларына каршы. Җайсыз алар белән мәшәкатьлиләр, үзләрен тота белмиләр, бик каты кыйты сүзләр әйтәләр, транспортта юл бирмиләр олы кешегә. А хәзер полный. Алар менә монда хозяиннар. Быраһа кирәкләре юк аларның. Здесь они как бы, ну все равно у них отношение к нам не очень хорошее, как бы. Мне не нравится то, что они живут здесь.
шушы үзәк эшчәнлеге белән миңа январ гыйнвар аенда танышырга туры килде чөнки бу вакытта безнең үзбәкстаннан кайткан бер туганыбызның уллары э, имтихан тапшырырга тиеш булды һәм ул аны тапшыра алмады э, консультациягә Бер көн кала консультациягә барганнан соң ул көлеп кенә кайтты, анда шулкадәр гади сораулар, җиңел сораулар. Ә икенче көнне кайтты, тестны үтә алмаган. Шуннан соң мин шалтыратам, нәрсә булды икән дип. Мин, чөнки бу җегет рус мәктәбендә укыган, рус училищесын төгәлләгән һәм ул татарча да, Рәтле башлый белми, үзбәкчә дә сөйләшә алмый. Бары тик урыс телендә генә аңлаша. Ә мин сорадым, ул кайсы телдә аңлаша соң, кайсы телдә сөйләшә? Ә шул вакытта тестны үтә алмаган. Һәм анда менә сезгә бер сорау, ул шушы сорауга җавап бирә алмаган. Менә хәзер телефон автоматлары бар бит, алар бик сирәк кенә булса да бар, элек без алардан еш файдалана идек. Телефон автоматына килгәннән соң, шалтыратыр алдыннан, башта трубканы аласыңмы, әллә карточканы тыгасыңмы? Ә ул башта карточканы тыгасың дигән. Баксаң, анда трубканы аласы икән башта. Мин бу әйберне мин үзем дә менә шушыннан соң гына белдем. Чөнки бүгенге көндә кесә телефоннары һәрберебездә. Менә шушындый сораулар. Әнир абый, аңлатма бирегез әле. Монда телне белү мәҗбүри. Шуңа күрә тешләр дә шуңа туры килергә тиеш. Монда менә бер әйбәт нәрсә әйттеләр теге килүчеләр турында. Аларның әхлак ягы азрак аксый. Менә гражданлыгы булмаган кешенең ул әхлак ягы чынлап та, чөнки әхлак ул ил белән бәйле, гражданлык белән бәйле. Әгәр дә аның тиешле документлары булмый икән, ул вакытны әхлак ягы асыра аксый. Мин моны үземнән чыгып әйтә алам. Аксарга мөмкин дип әйтик. Аксарга мөмкин, әйе.
Менә элекке вакытта армиягә алалар иде, документларны алып калалар иде, син поездда теге хезмәт итү урынына кадәр барасың иде бер дә документсыз. Менә шунда ниндидер бер хисләр бар иде. Мин хәзер беркем дә түгел, мин хәзер теләсә нинди җинаять эшли алам, чөнки мине белмиләр, нитмиләр. Менә шундый төрле фикерләр килә торган иде. Ягъни монда бик әхлак белән бәйле бер әйбәт фикерне әйттеләр. Нәрсә соң ул гражданство? Гражданство закун нигезендә билгеләнә. Һәм менә шул и менә бары тик менә шул кешеләрнең хокукы һәм бурычлары белән ул шушы илгә тулысы белән бәйләнгән очракта шушы илнең гражданины дип санала. Менә бу билгеләмәсе гражданство дигән сүзнең менә шушы хокук, хокукый һәм бурыч бәйлелеге шул ил белән. Һәм монда Әнир әфәнденең әйтүе дөп-дөрес, кеше бары тик хокук ягыннан бурычлы булырга да һәм шул хокукларын үзе файдасына куллана алырга мөмкинчелеге булган очракта гына ул гражданин булып туа ала. гражданин булып саналалар. Шәхсән мин үзем менә шушы тестны, менә шушы сорауларны мин күчеп кайтучы булса, үземә шәхсән кимсетү дип кабул итәр идем. Бу нинди дә булса кимсенү дип кабул итәр идем. Бу нинди дә булса халыкара конвенцияләргә, башка нәрсәләргә туры киләме соң? Мин Халыкара конвенцияләргә туры килә, чөнки башка илләрдә дә шундый ук э, мәсьәләләр кулланып, бик нык бит үз илләренә кертер алдыннан бик нечкә иләкләрдән иләү кулланыла. Безнең демократия дип әйткәнгә карап, демократик принциплар ул әле бөтен нәрсәне дә эшләргә мөмкин дигән сүз түгел. Кешеләр нинди дә булса бер тәртипкә буйсынмаган очракта, э, безнең әгәр дә очрамый, э, бу- буйсынмыйлар икән, безнең планета күләмендә хаос булыр иде. Кешеләр, бәлки, шуны көйләп торучы законнар булмаган очракта, бәлки ул законнар формаль дадыр, бәлки алар бюрократик дадыр, бәлки алар бик камил дә түгелдер, ләкин алар законнар һәм алар шуны бер күләмдә, кирәкле күләмдә
көйләп торалар.
Әгәр дә тел белмәсә, ул кешене нишләтәләр соң?
Аның язмышы ничек була? Ул кабат-кабат э, имтихан бирә, кабат-кабат имтихан бирә һәм һәр биргән, һәр биргән саен э, акча түли. Ә бит чит илләрдә тел белмәгән кешегә тел өйрәтәләр башта. Безнең бюрократик аппаратка менә шушы курслар аркылы бюрократик аппаратыбызга э, нидер акча эшләргә җирлек кала. Чөнки кеше кабат-кабат килеп имтихан тапшыра, тест тапшыра, инде түзә алмагач, бару җаен таба ул аның. Башкача. Рифат, ялгышмасам, ул курсларны өйрәнү һәм андый мөмкинлекләр бар. Бары тик менә шушы илгә килгәч, үзеңнең милли оешмаңны табып, шунда барып, шунда тел өйрәнергә мөмкинлек бирәләрдер, дип уйлыйм. Менә мондый оешма, мондый курсларны, алда әйтеп киткәнемчә, значит, безнең халыкара дуслыгы йортында, АНКОда Ул оештырылган. Шул ук, значит, Центр социальной правовой помощи хәзер оештырачак башка төрле, значит, кем тели, аерым шунда урыс телен белергә. Аннан соң бу урыс телен белү, значит, гражданлык алган вакытта бит ул безнең Берләшкән Дәүләтләр Берлеге илләреннән килгән кешеләргә кирәкми. Ул кирәк, значит, безнең бу курсны узарга чит илдән, теге дальний зарубежьедан килгән кешегә. Аннан соң, значит, аны белү, ул чит ил, ул, например, Афганстаннан килгән. Или каядыр начып башка җирдән килгән, без бит карарга тиеш түгел аңар, как будто без моңар дополнительный какой-то эш бирәбез. Урус телен күпмедер күләмдә белү аңар бит алга таба яшәү өчен, аның үзенең хокукый якларын яклау өчен кирәк, аңар, аңар кирәк бит ул, начып, начып безнең хөкүмәткә кирәкми, ул аның үзенә кирәк бу урус телен белү. Тагын да килешеп бетә алмыйм, әлбәттә, менә шул тест белән килешеп бетә алмыйм, чөнки, әйе. Тагын бер өстәмә бар, тел мәсьәләсе генә түгел, монда экзамен бирү ягыннан. Тагын әле тарих һәм хокуклык турында, то есть өч мәсьәлә, өч монда фән буенча алар шундый иктихам тотарга тиешләр. Әле менә бүгенге көндә дә тел буенча гына да. Ә тагын ике монда фән китереп куйгачтын, Тагын да зур авырлыклар килеп чыга. Тагын каршылыклар килеп чыга бу кешеләргә. Акча түләргә кирәк, ниләргә кирәк. Ә хәзерлек юк. Шуңар күрә халык кайтар, халыкны яхшы кайтарыр өчен без монда үзебезнең эшләрне куярга тиеш, аларга ярдәм иттек. Үзәкнең эшчәнлеге белән таныша башлагач, мин инде менә шушы энем буенча тагын аларга мөрәҗәгать итәргә туры килде һәм мин алардан, Сез университетка кабул итәсезме ул җегетне, әллә ул, ул безнең эшче, Кеше һәм безгә эшче кешеләр кирәк. Әйе. Менә ул кайтты, безнең хәзер эретеп ябыштыручы булып эшли, әйбәт кенә урында эшли. Ул бик яхшы һөнәр иясе, кирәкле һөнәр иясе һәм ул предприятиегә дә бик кирәкле кеше. Менә шушы кешегә гражданлык алу бик зур проблемалар туды, менә шушы тел аркасында гына. Безнең тапшыруда Равил катнаша. Сезнең хәзер нинди проблема? У меня проблема лицо без гражданства, так как мне исполнилось уже 19 лет.

Сезгә ничә яшь булган? Сколько лет тебе было, когда приехали? Ну, лет 12 мне было. Кемнәр белән яшисез?
С кем живете? А, с родителями? Э, аларның гражданлыклары бармы? Нет, российского нет гражданства пока. Хаман российский гражданство алмаган кенче яшиләр. Да. Ялгышлык сөйләр алар. Ну, бу мәсьәләне Равил барыбер кайткач, әти-әниегезгә сез әйтергә тиеш. Алар безгә, значит, әти-әниләрең белән, значит, сез безгә килергә тиешләр. Безгә киләсез, без сезнең кулыгызда нинди документлар бар, шуларны карыйбыз, нәрсәләре җитми, аны кая ничек алып барып аласын, значит, без сезгә тәкъдим бирергә кирәк. Николай Михайлович, менә монда кешеләрнең үзләре гаеплеме, әллә безнең бюрократик аппаратмы бу очракта? Команда шул бюрократ дибезме? Юк, бюрократия дип әйтеп булмый инде. Алар бит ун елы, аңар унынчы ун яшь вакытта кайтканнар, сигез ел элек кайтканнар. Сигез ел элек кайткач, безнең гражданлык законы 2002 нче елны кабул ителде. 2002 нче елга хәтле гражданство алу, бер стакан су эчү белән бер ел. Күпмедер күләмдә. Ул вакытта кирәк булмаган. Значит, ул вакытта тикшерүләр дә әз булган. Равил, Равил кебек, э, кешеләр безнең әле арабыз яшәүчеләр бик күптер инде. Менә шуңар күрә, значит, мин инде, значит, инде э, бу эш оешманың җиренә эшчесе буларак әйтә алмыйм, алар, значит, үзләре гаепле, бу гаептән үзләре чыксыннар дип. Ул гаепне хәзер аларның бу положениедән чыгарга без ярдәм итәргә тиеш. Алар вакытында бераз час итмәгәч, билгеле күләмдә алар үзләре гаепле, Хәзер бу положение ничек чыгарга? Без бергә будем хәл итә. Алар бит монда, алар китми. Димәк, инде аны Ә хәл бу ит- проблема хәл итәргә кирәк. Аны хәл итеп Ул инде ул булырлык та. элгәреге теге союзда союз заманындагы психология буенча инде. Ул шул вакытны бит инде кая бара рәхәтләнеп җөрилек тегендә монда. Да. 95 нче елдан башлап 2006-2005 елга чаклы иркенләп гражданство алу мөмкинчелеге бар иде. Һәм мин әле дә әйтәм, Үзбәкстанда яшәп, бирегә кайткан кешеләр мин гражданин була алмыйм дип йөрүләре үзләренең гаепләре. Монда беркемне дә гаепләсе юк, әллә кайдан әллә нәрсә эзләп йөрисе юк. Чөнки Үзбәкстанда, илчеханәдә чиратта торганнан соң, Ватандаш буларга мөмкинчелек бар иде. Менә шул ук Николай Михайлович әйткәнчә, анда тикшерәләр иде. Син судта булмадыңмы? Җинаятьчелек кылмадыңмы? Син тегендей мондый чир белән хаста түгелсеңме дигәнгә справканы шунда угарга мөмкинчелек бар иде. Шуңа күрә Үзбәкстаннан кайтып, мин гражданин буларга тиешмен дигән кешеләргә күбесен мин э, әле дә әйтәм инде. Алар гаепле. Ни өчен без менә кайтучыларны бик өнәп җиткерә алмыйбыз? Йортым буш торырга мөмкин. Менә шул Үзбәкстаннан кеше кайтып кермәсен. Менә шул шундый карашлар да бар безнең арада. Менә әйтегез әле, сезгә, сез инде ничә ел яшисез? Өч ел яшисез, диме, республика? Әйе. Менә сезгә ничегрәк мөнәсәбәт? Бөтен кеше дә бер үк сыйфатта дип әйтә алмыйм. Әмма ләкин халыкта ниндидер бер караш бар. Килгән кеше, чынлап та, элек әйтелгән сыйфатта, алар йә бандит, йә әфьюнчы, йә нәрсә дигән сыйфат Караш бар. Әмма ләкин без килмешәк. Әнә безнең хәбәрчебез дә урамда очраган 19 кешенең дүртсе генә кайтсыннар дигән бит. Ие. Ул бәлкем әйткәндер, ул теге базарда саткан Азербайҗан һәм башка милләт халыклары турында бәлкем әйткәндер. Әмма ләкин атап әйтмәгәч, милләтне атап әйтмәгәч, ул безнең адреска килеп тия, безгә килеп тия. Шуңа күрә кем әйтә ала инде, мине үз туган илемә кайтмасын дип. Чөнки туган илдә чыпчык та үлми диләр. Ә аннан икенче бер мәкаль бар, чит илдә солтан булгынча үзеңдә олтан бул ди. Менә бу мәкальне мин гомумән алып ташлар идем. Чит илдә без солтан булып яшәгән идек, ә монда чынлап та олтанга әйләндек инде. Димәк, сез үкенәсез кире кайтканыгызга? Мин үкенеп, үкенәм дип әйтә алмыйм. Минем улым, Аллага шөкер, белем ала, Югары уку йортында укый. Мин үкенмим. Бервакытта да кешенең үз язмышын Ходай Тәгаләдән килгән язмыш, аны без үтәргә тиешбез. Кире китәсегез килмиме соң? Булган вакытлары бар. Булган вакытлары бар, нишлисең? Язмыш безне шулай китереп терәгәч, түзәбез, яшибез. Бәлкем алдагы көндә Николай Михайлович ярдәм белән фатиры да булып керәс, Аллаһ бирсә. Амин, Аллаһым. Менә шул гына. Өмет, өметсез шайтан гына ди. Өметебез бар. Хәзрәт, чыннан да бу язмышмы сон, нәрсә бу?
Бу дөрестән дә без э, менә мусульман кеше буларак тәкъдир язмышка ышанабыз. Э, пәйгамбәребез әйткәнчә, "Вал кадари хайрихи ва шаррихи", ягъни тәкъдирнең бар яхшысы да, яманы да Әмма менә шушы тәкъдир язмыштан узмыш берничек тә кеше уза алмый шушы тәкъдирнең язмышын. Әмма дә ләкин менә чит төбәкләргә киткән татарлар кире үз якларына әйләнеп кайту әлбәттә әйбәт. Әмма менә башка милләт кешеләре, башка кешеләр, башка милләттәге кешеләр монда безнең төбәккә кайтып, мондагы гореф-гадәтләрне белеп кайтсыннар иде. Мондагы ничек тәртипләрне белеп кайтсыннар иде. Чөнки күбесе, күбесе, күбесе шушы гореф-гадәтләрне, мондагы тәртипләрне белмиче кайтып, мондагы үзенең тәртипләрен кертергә тырышалар. Үзләренең гореф-гадәтләрен монда кыстырмакчы булалар. Һәм ул базарда гына түгел, башка зур-зур кибетләрдә дә, зур-зур организацияләрдә дә андый нәрсә. Милләт мәсьәлә, милләт вәкилләре турында сөйләшәбез. Кайткан кешегә минем үземнең эчемдә ниндидер уй бар икән, мин аны үзем эчендә тотам, аның өчен мине берәү дә җавапка тарта алмый. Ул үзеңнең психологик карашың, ул үзең, синең үзенчәлегең. Ләкин халык арасына чыгып яки массакүләм чаралар белән башка милләт кешеләренә, башка социальный группадагы кешегә аның дине, аның теле, аның көнкүреше турында шуңа түзә алмаслык, шуңа түзә алмаучылык, Күр, күралмаучылык һәм дошманлык тудыру төсмере булган чыгышлар белән чыгу, ул җинаять. Чөнки Россия Федерациясенең Җинаятьләр кодексында 280 икенче маддәдә аны җинаять дип тапкан диспозиция бар һәм аның өчен җинаять җаваплылыгы каралган. Әгәр дә бу гамәлләрне инде Җитәкче булган кеше үзенең урыныннан файдаланып, яки группа белән, яки дә булса ул кешеләргә карата нинди дә булса көч кулланып башкарыла икән, анда инде бөтенләй авыррак җәза, анда хәтта биш елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы каралган. Шуңа күрә, авызны ачып, ул кешеләргә карата нигезле-нигезсез, дәлилле-дәлилсез, ул кешеләр, кайткан кешеләр фәлән алар, фәлән-төгән алар дип халык арасында чыгып сөйләшүне, яки Башка җирдә кешеләр күп тыңлый торган урында сөйләшүнең җинаять икәнен безнең халык белеп торырга тиеш. Илфат әфәнде. Бу бары тик психологик проблема гына Әйе, түгел, бу- бу юридик проблема да. Әйе, бу халык психологиясенең инерцион булуыннан килә. Халык психологиясе инерцион. Толерантностьны без хәзер генә кертә башладык. Әлеге вакытта менә советлар чорында дошманлык иде, әйме, а, партиячанлык иде, теге партийность менә шул, ә, теге империализмга каршы тору. Ә шул инерция Дошман рәвешендә эзләргә баш- маташу Әйе, дошман бар иде.
эзләргә Менә маташу Кем менә шул язганын кибеткә. мин белмим. Кем язган? 30 ел ул шигырьне мин беләм, кызганычка каршы. Татар шагыйре язган аны 30 ел элек, значит, мин аны яшь чакта үземнең дусларга сөйләп йөри идем идем. Менә шул торелантность буенча менә шул сүз кирәк инде. Берең кызган чакта, берең кызмый калып, сакланыгыз шыксыз салкыннан. Салкын да бит карды яудырып, уҗымнарны саклый шыксыз салкыннан. Безнең шагыйрь язганмы? Толеранс дигән сүзне әйткән вакытта һәрвакытны толеранс, толеранс дип без ул толеранс түземлелек, чыдамлык дигән сүз. Безнең татар халкы бөтенесенә чыдый. И шулай ук безнең ни э, менә толеранс турында мусульман да, татар да бөтенесенә чыдарга тиеш, ә башка башка халыклар үзләренчә генә яшәргә тиеш бу чыга. Без Үзбәкстанда торган вакытта, Урта Азиядә Үзбәкнең унар баласы үсә, таҗикның ул балалар үскәннән соң аларга эш кирәк. Татарны сыгып чыгардылар. Алар монда кайтты. Һәм монда кайтканнан соң ул алар татарлар шулай ук монда тагын түземлек кирәк. Болар анда хәзер монда урысча өйрәнергә тиешле. Казанның үзендә татар ашлары дигән ресторан эшләмәгән вакытта, татар ашлары дигән бер татар чәй дигән җорты бар, бар да шуның булган вакытта, Егерме җиде грузин рестораны һәм кибете грузин исемендә Казанда бар. Утыздан артык әрмән исеме бар. Кырыкка якын үзбәк ашлары бар. Ә татарча берәү дә юк. Татар түзә, татар толерант. Грузин рестораннарын хөкүмәт ачмагандыр бит аны. Алар шул ук грузиннар үзләре ача. Нишләп татарлар үзләре ачмый икән? Менә безнең шул ук эшмәкәрләр Урта Азиядә тегендә-монда эшләгән вакытта аларга бервакытта ирек бирмәделәр татарча бер исемдә дә ачарга. Әле бирмиләр дә хәзер дә. 50 урында үзбәк рестораны булса, алар инде каяндыр рөхсәт алып эшләгәннәр бит моны, әйеме? Ә ничә татарга отказ бирелде икән рөхсәт сораганнан соң? Ресторан ачам дип сораганнан соң ничә татарга? Әйе, менә, менә. Кеше бар микән ул татарның? Әйе. Аның мөмкинчелеге бармы соң? Менә Фратков әйтте, сәүдә өлкәсендә диде һәм менә бу рестораннар тоту мәсьәләсендә чит ил гражданнары милләткә бүлмәде ул әлбәттә. Чит ил гражданнары 2007 елның ахырына хәтле нульгә генә калыр диде. Бу мәсьәләгә бәхәсләшергә мөмкин. Мәсәлән, безнең редакциябезгә дә шушындый бер хат килде. Әлбәттә, газетада, безнең газетасына аны мин бастырмаячакмын. Ул шулкадәр шовинистик рухта язылган, хәтта анда дөреслек Өлешчә дөреслек бар. Ул менә нишләп безнең Чирмешән суганнарын анда башка милләтләр шул ук якын безнең илләребездән килеп саталар дип дигән сорау куя. Ә без анда барып аларның базарларында сәүдә итә алабызмы дип куя сорауны. Ул ягы да бардыр, бәлки. Бәлки, ләкин без демократик ил төзүчеләр буларак, Андый сорауны куярга, кычкырып куярга тиеш түгелбездер. Әнир абый, менә бу кешеләр арасындагы менә шушы мөнәсәбәтләрнең, менә син шулай, мин болай, син килмешәк, дип әйтүләрнең нигезендә нәрсә ята икән? Бу кешенең үзенең психологик проблемасымы, әллә ил күләмендә җәмгыятьнең авыруымы? Бу ил күләмендә дә дип әйтергә була, чөнки милләт арасындагы капма-каршылык ул безнең илгә генә хас түгел, башка илләргә дә хас. Монда ике як та гаепле дип уйлыйм, чөнки элекке вакытта башка кешеләрне тану, башка кешеләрне га игътибар итү ул ювакытны юк иде. Менә шовинистик рух монда бик көчле иде, менә шуннан үзе сакланып калган. Ягъни рус инде үзенең шовинистлыгын күрсәтә, татар шул ук вакытта әйтергә кирәк, татар да үзенең шовинистлыгын күрсәтте. Мәсәлән, чуваш татар телен белә, ә татар чуваш телен өйрәнергә теләми. Гомумән, менә шушы шовинистик ниләр, карашлар ул бик күп булды безнең илдә. Менә шул сакланып килә, шул инерция буенча килә бара. Кеше Узбекистаннан кайткан, ул анда гына татар, монда кайткач ул узбек, Израильгә барганда ул урыс. Кеше кешегә ничек булса да ул каршы булырга тиеш түгел. Үзенең намерение чиста булса, ул үз үзенең беренче сорт белеп уйласа, ул барыбер бер елдан, ике елдан зур кеше булып чыга. Ул шуннан Үзенең намерениең, чиста намерение чыга. Әгәр дә ул үзенең икенче сорт дип уйласа, ул барыбер бер ун ел яшәсә дә, барыбер ул икенче сорт калачак. Шуңа күрә мин әйтәм, үз, үзенең уйлар, уйларында ул керергә тиеш баштан. Татарстанга күченеп кайткач инде рус телен генә түгел, дәүләтебезнең икенче бер телен, ана телен, татар телен дә белергә тиешләрдер? Бәлки шулайдыр ул, бәлки шулайдыр, ләкин ләкин минем күңелемдә әле менә бер сорау туа. Ни кем куйган бу таләпне? Татарстанга кайтканнан соң, ягъни Россиягә кайтканнан соң була инде, яки килгәннән соң шушы телне белергә тиеш дип, әй бит. Бу бит закон нигезендә каралган, закон нигезендә каралган. Әйтик, башка илләргә чыккан вакытта менә Израилгә чыккан вакыт, Израилгә чыккан вакытта, Монда чыкканда бит әз бит анда. Анда чыккан вакытта 6 ай вакыт бирәләр һәм еврей телен өйрәнергә мөмкинлек бирәләр. Прибалтикада шундый шундый хәл. Ә бездә менә шушы рус телен белмәгән кешеләргә өйрәтү бар микән соң? Мин шул сорауны куярга теләдем. Ул бит гражданлык конституция э, статьялар нигезендә, конституция маддәләре нигезендә бирелгән хокуклар дигән сүз әй бит. Кешеләрнең хокуклары. Әгәр дә шул гражданлык үтәлмәсә, Гражданлыгы булмаса кешенең, ул белем ала алмый, һөнәр үзләштерә алмый, ниндидер күләмдә, кайсыдыр бер күләмдә. Аның төп хокукы, сайлау һәм сайлану хокукы булмый. Шуның белән бергә башка, башкалар да. Әйтик, торак мәсьәләсен хәл итә алмый кеше, эшкә урнаша алмый һәм башка. Менә шуңа күрә без граждан, әлеге бүгенге сүзне алып барган вакытта, теге кемгәдер бәрәңге сатырга рөхсәт ителгән, кемгәдер рөхсәт ителмәгән дигән белән генә карарга тиеш түгел бездер. Кешегә

Кеше кешегә дус дигән гыйбарәне тагын бер тапкыр исегезгә төшерәсем килә. Кемдер кыен хәлдә калган икән, аңа кул бирү, булышу, бу, минемчә, иң изге гамәлләрнең берседер. Гомер көзендә күп михнәтләр кичереп, байлыкларын, сәламәтлекләрен югалтып, читтән кайткан ватандашларыбызга да без җылы карашыбызны кызганмасак, инде кайтучылар бүгенге вәзгыятьне, биредә яшәүчеләрнең тормышын Дөрес аңлап, җирле халыктан яхшырак, артыграк шартлар таләп итмәсәләр, ике арада аңлашу, гармония булса, мондый җәмгыятьнең бүгенгесе генә түгел, киләчәге дә өметле, якты булыр. Бердәм булыйк, бергә булыйк, дус булыйк, киләсе җома кичләрендә дә очрашып торыйк.